Yo, ɔdɔfo, anwummere yi nso yɛma mo nyinaa adwo. Meyɛ sure sɛ baabi biara a wɔfae ɛnɛ baabi biara a wɔfae ɛnɛ anɔpa yi no, Onyankopɔn agyegye wɔ abamba kakra nkakra nkakra nkakra ɔde wo kɔe. Saa bere yi, sɛnea abɔ nnɔndu yi deɛ, meyɛ sure sɛ baabi biara a wokɔeɛ no wowɔ fie. Ne saa nti, ɛberɛ aduru sɛ A Time with the Missionary no, yɛgu so de brɛ woɔ. Me nua ne me dɔfo, saa bere yi, Church of Christ de Onyankopɔn Asɛm a nkwa wɔ mu no na yɛgu so de brɛ wo, na yɛyɛ sure sɛ Yɛ adesua a yegu so a yɛne wo resua no. Bere ne akɔneasa nyinaa mu no, wobɛkyerɛwkyerɛw nneɛma bi agu so de agu hɔ, na bere dodow a yenni wo nkyɛn no, woanya bere atumi ahwehwɛ Kyerɛwsɛm no mu ahunu deɛ Onyankopɔn Asɛm kyerɛ. Sɛnea daa ne daa nyinaa metaa yɛ no, Chapel Hill Church of Christ reto nsa de afrɛ wo. Sɛ ɔwɔ sɛkɛndii takoradi anom sei baabiara a, ɛnya duru kwasiada a, baabi biara a ɔwɔ no, bɔ mmɔden a sɛ ɔbɛba na ɔne saa abusua yi aba abɛsom Onyankopɔn. Yɛwɔ ɛyɛ Crusaders Primary 2A dan mu hɔ a. Sɛ worekɔ ɛyɛ Pacos ɛkwan no mu de rekɔ ɛyɛ Betel wɔ bere a wonam kwan no so rekɔ ɛyɛ Bɔmpɛ Sukuu mu hɔ no a, Crusaders Primary School wɔ nkyɛn hɔ ara, wo nsa benkum so. Classrooms no, wobɛkan baako, mmienu, ne mmiɛnsa soɔ no, ɛhɔ pɛpɛɛpɛ wobɛhu sɛ banner bi bɔ hɔnom a yɛatwerɛ so Chapel Hill Church of Christ, Bra na yɛn nyinaa yɛnsom Onyankopɔn. Afei nso, aduane a ɛtu hwam na ɛpɛ dɛ nso wɔ ɛyɛ mpatado Saint George Hospital anaase Saint George Medical Centre bɔ mmɔden ara sɛ wobɛkɔ na woakɔ akotɔ bi ye. Sɛ mo yɛ bange foɔ oo, sɛ mo yɛ ɛhefa foɔ oo, mo bɛtumi a meki orders afiri ɛhɔ nso so na onua baa no atumi aboa mo. Yɛfrɛ no Sister Charity's Kitchen. Sister Charity's Kitchen, bɔ mmɔden ara wonyɛ duru mpatado a, wo sɛ wo hwehwɛ ɛyɛ Saint George Hospital anaase Saint George Medical Centre. Ɛyɛ medical centre anaase hospital a ɔmo yɛ nneɛma bebree ɛwɔ hɔ na afei nso ɔmo san nso ɛgye ɛyɛ health insurance ɛka ho. Fa saa nkaebɔ yi na hyɛ no nso. Afei mayɛ no saa awie no, mede nkɔmɔbɔ a megu so a me ne wo ɛɛbɔ ɛwɔ ahanom sei no yɛɛbɛtoa so saa ara. Bɛyɛ sɛ naawɔtwe mmienu ntam yi no no, yɛrekasa de afa onipa akoma ho. Na akoma no, mekyerɛɛ mu sɛ kasaa biara no wɔ baabi a efire. Na ne baabi a efire no boa wo ma wunya nteaseɛ papaapa yie de firi mu. So ɔwɔ sɛ last week na me ne wo hyiaeɛ na na mebobɔ nsɛm so no, meka de kyerɛ wo sɛ subject bi wɔ science mu a yɛfrɛ no biology. Sɛ woba ɛyɛ Greek kasa no mu a, ɔse bios. Bios no kyerɛ adeɛ a ɛgu ahome, kyerɛ sɛ adeɛ a nkwa ɛwom. Adeɛ a nkwa ɛwom. Nti nade sua no na ɛfa ho saa, sɛ study of living things, adeɛ a ɛte aseɛ. na ɔse biology wɔ Brɔfo kasaa no mu anaase science kasaa no mu. Saa pɛpɛɛpɛ na akoma no nso a me ne wo rehwɛ no ne etymology no firi ɛyɛ Greek kasaa no mu. Na ɔse Chaldea, Chaldea wɔ Greek kasaa no mu. Sɛ woyɛ a bit conversant with the Greek alphabet no a, ɛyɛ Kappa, Alpha, Rho, Delta, Iota, Alpha. Kappa Alpha Rho Delta Iota Alpha, Chaldea, anaase Chaldea. Ebiaa ɛyɛ now ti sɛnea wobɛsi a wobɛbɔ din no. Obi KOFI, ɔse Kofi. Ɔfoforɔ bi sɛ KOFI no, ɔse Kofi. Ɔbɔɔyɛ no, ɔfoforɔ bi ɛte aseɛ. Chaldea, Chaldea, K. ARDIA, Sɛ me transliterati de aba English no a, saa na mɛka no. Na Greek kasa no deɛ, wɔse Kappa Alpha Rho Delta Iota Alpha, Chaldea, Chaldea. Fa saa adze yi fa to wo tsirm. Na me ne wo hwehwɛɛ nneɛma bebree de faa mu, na y'adesua no bɛdaa no adi sɛ yɛka akoma a asekyerɛ nyinaa sɛ seat of life. Baabi a onipa nkwa no teɛ. Ampaniapa ara, nkwa te akoma no so papaapa. Sɛ akoma nni onipa no mu a, onipa no ntumi ntena ase ma no nyɛ yie. Ne saayɛ mu na ehia de ma ɔfoforɔ biara a ɔte asase sɛ ɛwɔ sɛ ɔhu adeɛ a yɛfrɛ no akoma. Mekyerɛɛ wo mu sɛ yɛwɔ honhom fam akoma ɛne yɛwɔ honam fam akoma, na last week yɛn nkɔmmɔbɔ no kɔgyinaa so papaapa wɔ honam fam akoma no so. Na meka de kyerɛ wo sɛ honam fam akoma no wɔ akwaa bebree. Mebobɔɔ bi kyerɛ wo sɛ ebi de veins, ebi de vena cava ne n'asefoɔ. ventricles ne ahodoɔ ahodoɔ bebree a ne nyinaa nkamfua no yɛka no heart anaasɛ akoma na mmom sɛ woka sɛ worepaapaa mu a ɛna wobɛba bɛnya saa nakwaa nakwaa nakwaa nakwaa yɛ nyinaa no te sɛ yɛse onipa deɛ ma onipa yɛ onipa yɛ ne tiatua soɔ ne nsa a ɛsensɛn ne ho Ne nan a esisi hɔ, ne yafunu a odidi gum, ne nyinaa ka fua ma nipa no begyina hɔ a, wɔfrɛ no onipa. Nanso akwaa no dɔɔso. Saa pɛpɛɛpɛ na akoma no nso teɛ. Na meka de kyerɛ wo sɛ, nneɛma bebree wɔ hɔnom a ɛyɛ honam fam akoma no, sɛ ɛtɔ kyema wɔ baabi a, ɛde nyarewa hodoɔ bebree tumi de ba. Yɛse obi anya mogyaborosoɔ. Yɛse obi akoma gye no hwimhwim, yɛse obi ɛyɛ sei, yɛse obi ayɛ sei, a ne nyinaa ɛye fa koma no ho a ɛma adeɛ no ɛyɛ nhuuhu. Mede hyɛ wo bɔ sɛ, sɛ anwummerɛ yi me ne wo hyia mu a, yɛbɛkasa de afa honhom fam akoma no ho. Ampa, honhom fam akoma no ɛyɛ baabi a ɛno deɛ Sɛ yɛde sekan wɔ hɔ a, ɛnyɛ wu na wobɛwu. Biribi bi bɛsi. Sɛnea last week mekaa de kyerɛ wɔ Second Samuel nwoma no mu no, yɛde ɛyɛ pea wɔ Absalom n'akomam ma no wuwui. Honam fam akoma no deɛ pɔmpe mogya na ɛda onipa no koko mu no, sɛ yɛde sekan wɔ a ɔbɛwu. Na Acts chapter number two 37, 38 no de Bible di adanseɛ sɛ, Na wɔtee asɛmpa no, ɛwowɔɔ wɔn akomam. Na ɔbisaa Petro ne asomafoɔ a aka no sɛ, Enti anuanom, yɛnyɛ dɛn? Mmerɛ wɔtee asɛmpa no, ɛwowɔɔ wɔn akomam. Akoma bɛn na asɛmpa no wowɔɔ mu no, na adɛn nti na ne deɛ amfa ewuo amma? Ɛhɔnom akoma no deɛ ɛde nkwagyeɛ de brɛɛ nnipa wɔ aberɛ a ne weapon no kaa no. Honam fam akoma no deɛ sɛ ne weapon ka no a ɛwu, ɛma onipa no wu. Honhom fam akoma no deɛ biribi na ɛka no a biribi foforɔ bi sie, nsakyeraeɛ bi ba mu. Na honhom fam akoma no, ɛna ɛno nso meba abɛyi ne part na me ne wo afa mu wɔ adesua fa mu. Deɛ ɛdi kan a yɛreba abɛhwɛ no ɛna nwummerɛ yi no, borɔfo kasa no ɔsɛ intellect, intellect, anaasɛ adwene, adwene. Honhom fam akoma no, ɛwɔ adwene. Honhom fam akoma no, ɛwɔ adwene. Na mebisa wo ɛna nwumere sɛ, ɛdeɛn ɛne adwene? Ɛdeɛn ɛne adwene? Onipa biara a ɔwɔ asase so biara no ɛwɔ what we called brain. Amen. Onipa no amen no Onipa biara a ɔwɔ wiase biara, mpo obi a wawuo, ɔwɔ amen. Nanso obi a wawuo, ɔnni adwene. Te saa kasa yi ase. Obiara ɛwɔ brain, na ɛnyɛ obiara na ɛwɔ mind. Brain da obiara tirim, sɛ wote ase o, sɛ wawu o, brain da wo tirim. Na mmom, mind deɛ ɛwɔ hɔnom de ma wɔnom a wɔte aseɛ a nkwa wɔ wɔn mu no. Saafoɔ no ne nkurɔfoɔ a wɔtumi gu ahome. Saa nkurɔfoɔ ne nkurɔfoɔ a wɔtumi dwene. Ɛno nti, wɔnom a adwen da wɔn mu tiri mu no, wɔnom a ameen wɔ wɔn mu no, saa ameen no wɔ adeɛ bi a ɛyɛ te sɛ baabi a yɛ pawa, ɛyɛ electricity, anaase yɛ generate electricity. Yɛwɔ turbines wɔ nsuo no mu. Turbines no nyɛ electricity, na mmom ɛtumi pawa anaase ɛgenerate electricity. Enti electricity no ɛnyɛ turbines, ɛna turbines nso ɛnyɛ electricity, na mmom ɛyɛ turbines no ɛna ɛgenerate ɛyɛ electricity. Saa pɛpɛɛpɛ ɛna onipa brains no a ɛwɔ yɛn mu no, yɛ tiri no mu no, ɛna ɛgenerate adeɛ a yɛfrɛ no mind. Ɛno nti ɛna obi a wawuo biara ɛni ɛyɛ mind no. na mmom ne nyinaa no asɛe a ɛnam nkwa a enni onipa no mu bio no ntira. Yɛse intellect, intellect, onipa adwen. Sɛ wate sɛ Onyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban ne ne nsɛsoɔ Adeɛ baako a ɛda nso wɔ nnipa ho na onipa de sɛɛ Onyankopɔn, a ne sɛ nti yɛka ne sɛ Onyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban so ne ne nsɛsoɔ no, baako ne intellect no, ɛyɛ adwene no. Onipa biara adwene. onipa biara adwene, na mmom yɛka sɛ Onyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban so ne ne nsɛsoɔ a, na yɛnka no sɛ, Oh, Nyankopɔn yɛ kɔkɔɔ, Nyankopɔn yɛ tuntum, Nyankopɔn yɛ ka half cast, anaase Nyankopɔn yɛ sei anaase saa, enti ne yɛse Nyankopɔn bɔɔ yɛ wɔ ne suban so ne ne nsɛsoɔ no. Daabi. Ɔɔkasa deɛ fa da intellect no ho. Honhom fam akoma no, yɛbɛbobɔ no mmaako mmaako na yɛakyerɛkyerɛ mu, na yɛde atoto adesua mu wɔ Bible adesua ho. Na atumi aboa yɛn wɔ bere a yɛrepem kɔ so wɔ yɛn twerɛsɛm anaasɛ yɛn Bible adesua mu no wɔ A Time with the Missionary no mu. Na meyɛ sure sɛ ɛbɛtumi aboa wo ma ɛnam so wonnya mmɛyɛ Okristoni a amoa ba abɛyɛ Okristoni. adwene a ɛwɔ onipa mu. Onyankopɔn sɛ akoma. Saa akoma no, emu baako anaasɛ ne part no ne onipa no n'adwene a ɔdwene. Borɔfo kasa no sɛ intellect. Fa wo Bible no to amirika na fa kɔ Mateo asɛmpa eti a ɛyɛ nkron ne nkenkansoɔ a ɛyɛ nnan.

Why are you thinking evil in your heart? Na Awurade Yesu a ɔnim wɔn adwene no kaa sɛ, Adɛn nti na modwene bɔne wɔ m'akoma mu yi? Awurade Yesu a ɔnim nnipa adwene mu. see wɔn sɛ, Adɛn nti na modwene bɔne wɔ mo akoma mu yi? Ampa, onipa abere ne akɔneasa nyinaa mu no, yɛn wiase abrabɔ a yɛde nam mu no, yɛn daa daa asetena mu, yɛn akɔneabadie, yɛn nkekahodie, ne yɛn nkitahodie ne abrabɔ mu su ne suban ahodoɔ nyinaa no, ɛrekame ayɛ sɛ, sɛ baako ne mmienu hyia mu a, nsɛm nkaeɛ, sɛ baako ne mmienu hyia mu a, nneɛma a wɔdwene ho. Ɛnnɛ deɛ modern Ghana, yɛse yɛrekɔ akɔyɛ connection. Ɛnnɛ deɛ nkurɔfoɔ mmienu ahyia mu, wɔnka saa a wɔreka no ne nyinaa no yɛ mfomsoɔ ara nko. Ne nyinaa no, yɛdwen bɔne no ho. Enti adwene no a ɛwɔ yɛn tirim no, yɛmfa nyɛ adeɛ a ɛyɛ papa. Yɛmfa nyɛ adeɛ a ɛbɛma nkɔsoɔ. Yɛn man mpo a yɛte mu no, yɛmfa saa adwene a ɛyɛ papa no mfa ntena mu. Sɛ assemblyman a, ɛkwan a ɔbɛfa so a ɔbɛyɛ biribi sɛ ɔbɛdi ɛyɛ aban sika, Sɛ yɛbɛma no ɛyɛ cement bags sɛ ɔmfa nkɔ nsiesie sukuu bi, yɛbɛma no biribi sɛ ɔmfa nkɔ boa biribi no, ɛno ho nneɛma nko ara, deɛ adeɛ bi a ɔbɛyɛ biara no, ɔrefa kwan biara so sɛ ɔbɛbu ne nua kwasea wɔ mu. Adwene wei wɔ nnipa tirim. Na ɔse, Awurade Yesu Kristo huu wɔn adwene wɔ bɔne a na wɔsusu ho wɔ wɔn akoma mu. Ampa, adekyee ne adesae nyinaa mu no, sei na ɛkɔ soɔ wɔ yɛ wiase yi mu. Ɛno nti, akoma no a ɛda onipa no mu no, onipa de dwen ɛyɛ bɔne, onipa de yɛ mfomsoɔ, onipa mfa nsom Onyankopɔn wɔ nokorɛ mu, onipa hwehwɛ deɛ ɛbɛboa ɔno ankasa. Intellect no ɛmu baako na maka de akyerɛ wo yi. Think, dwene. Ɛnam sɛ yɛn Twi kasaa ne yɛn Fante kasaa no ɛnni ɛyɛ vocabs no nti, ɛyɛ dwene korɔ no ara ɛna ɛgu so ɛsom. Intellect no kyerɛ adwene. Think nso ɛkyerɛ dwene. Ntsi Matthew chapter number nine verse number four no, Ewuradze Yesu hunuu adwen a na wɔrodwen wɔ hɔn akoma mu. Fa saa asɛm yi fa to wo tsir mu. Ɛno ntsi onipa biara, Onyankopɔn bɔɔ no wɔ ne su ne ne nsɛsoɔ. Sɛ bɔne nni Onyankopɔn ho deɛ a, na kyerɛ sɛ wɔamfa bɔne amfa anwo nipa. Sɛ bɔne nni Onyankopɔn ho deɛ a, na wɔamfa bɔne amfa anhyɛ nnipa mu. Enti onipa na afa saa tebea no de ato ne ho so. Ɔse, Mede papa ne bɔne, nkwa ne owuo, na me deɛ mehyɛ wo sɛ fa yɛ nkwa. Nanso onipa hwehwɛ sɛ ɔbɛfa ewuo mpo. Me nuanom ne m'adɔfonom, Onyankopɔn Asɛm, akoma a ɛwɔ honhom fam no a ɛwɔ onipa no mu no, ɔse yɛde dwen. Ɔse yɛde dwene. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɔse akoma no a ɛwɔ yɛn mu no, ɛwɔ botaeɛ bi. Botaeɛ nyinaa botaeɛ a ɛwom wɔ akomam fam no ne sɛ onipa de ne botaeɛ nyinaa ne Onyankopɔn. Onipa a ɔwɔ asaase yi so biara priority gyina Onyankopɔn so, ɛfiri sɛ deɛ wobɛnya no asaase yi so nyinaa no, da koro bɛda hɔ. Na da a wobɛda hɔ no, baabi a wokorɔn no, ɛno na ehia papaapa. Enti bere a wote ase yi no na ɛwɔ sɛ woyɛ wo nkwagyeɛ ho adwuma, ɛfiri sɛ onipa wu a, ɔntumi nsesa n'adwene bio, na biribiara sa. Mpo w'amee no a ɛwɔ wo tirim no ntumi mfa biribiara mma bio. Turbines a asɛe wɔ nsuo mu no ntumi ngyɛnereti electricity. Saa na yɛpɛ sɛ yɛkasa ɛnɛ anwummerɛ yi. Yɛse intellect no ɛma yɛtumi te adeɛ ase. It helps us to understand things. Ɛma yɛtumi te nneɛma ase. Sɛ wiase kakra yi nyinaa Onyankopɔn na ɛbɔɔ yɛn. Ɛno nti wokɔ Genesis nwoma no a, ɔse mfitiaseɛ no Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase. Na ɛsakasaka ne hunu, na ɔkaa se wei nkɔ ha, wei nkɔ ha, wei nkɔ ha, wei nkɔ ha. Ɛna ɛnenaa mu aa mmienu mmienu yɛaba yi. Ɛde bɛsi nnɛ sɛ woto w'ani hwɛ wiem a, woda so hu sɛnea ewiem si teɛ. Ɛde firi Noa pɛn so de ba bɛsi yɛn apɛn yi so yi, hwɛ kwan tentene! Mfe aba bɛsen kɔ. Rainbow da so tu wɔ wiem de kae nnipa a ɛwɔ asase yi so nnɛ sɛ Nyankopɔn mfa nsuo mfa nsɛe asase yi so bio. Rainbow hyɛɛ aseɛ wɔ Noah pɛn so, ɛda so to de bɛsi nnɛ. Ɛyɛ nkaeɛ a wɔde rekae nnipa. Ɛma yɛte Onyankopɔn ase ɛnam yɛn akoma no a ɛwɔ yɛn mu no ntira. Me nuanom ne m'adɔfonom, saa koma no, ɛno na ɛma yɛntumi gye biribi die. Ampa. Ei, enti ɛbɛyɛ dɛn koraa na obi atumi abɔ wiase? Ah, ɛbɛyɛ dɛn koraa na wiase nyinaa Nyankopɔn na ɛbɔɔyɛ? Enti ɛbɛyɛ dɛn koraa na Yesu Kristo mogya a obehwie wɔ Calvary no ebetumi agye nipa nkwa? Saa mogya no a ohwie wɔ Kalvary no, sɛ woannya mu kyɛfa bi a, wonni nkwagyeɛ. Saa mogya no a ohwie wɔ Kalvary no, ɛno na ɛde bɔnefakyɛ de ba. Wɔ berɛ a woagye asɛmpa no adie, asɛmpa no ne sɛ, yɛ bɔne nti, Awurade Yesu bɛwuui. Ɔsiee no, na ne nansa soɔ no, ɔsɔree bio. owuo ne asamado antumi anni ne so nim, na mmom odii ewuo ne asaman so nim. Na ɔsɔreeɛ no, saa berɛ yi ɔte Onyankopɔn nifa a wɔredi de ma Akristofoɔ. Ɛsom biara nni hɔ nom a ɔbɛtumi afa soɔ de akɔ Onyankopɔn nkyɛn, gye sɛ woba bɛfa ɛyɛ Kristosom so. Ɛso biara nni baabiara. Sɛ ɛte saa deɛ a, wohia gyidie wɔ Awurade Yesu mu. Na saa gyidie no, yɛmfa biribi a ɛwɔ onipa mu ne ɛde gyidie, ɛde onipa akoma no. That part of human that reasons, that part of human that thinks, that part of human that understands, and that part of human that believes. My brother, my sister, we are talking of the intellect. Onyankopɔn sɛ akoma. Onipa kyerɛkyerɛ mu sɛ intellect. Na yaba n'ase aba abɛnya adwene, yaba abɛnya botaeɛ, yaba abɛnya teaseɛ, yaba abɛnya gyidie, ɛne ne nkeka ho bebree a yɛnya nwieɛ. Te sɛ honam fam akoma no, Nyankopɔn sɛ onipa akoma. Onipa akoma no, yɛwɔ ventricles wom, yɛwɔ vena cava wom, yɛwɔ aorta wom, ɛne yɛwɔ ɛn part no bebree. Yɛse akoma, sɛ wo paapae mu a, yɛwɔ ebiaa. Sɛ obi nya heart attack a, dɔkotafoɔ a wɔwɔ nimdeɛ ne suahunu wɔ onipa mu no, Onim sɛ ahanom sei yi ne hanom sei yi na biribi bi atɔ kyema wɔ hɔ ntira. Saa pɛpɛɛpɛ na honhom fam akoma no nso no, sɛ onipa bi reyɛ adeɛ bi a ɛnyɛ a, yɛhu no sɛ, mm, sei, sei, sei, sei na asie. Ɛberɛ no kɔ ara yie kakraa bi. na me berɛ no ayɛ berɛ, na ne nyinaa mu no meka de akyerɛ wo sɛ onipa wɔ honhom fam akoma, na ɛno na yɛde dwene. Nti wobɛtumi aba yɛn nkyɛn mi wobɛtumi aba yɛn nkyɛn minute tiawaa bi wɔ abere a wofrɛ yɛn studio lines yi wɔ 033 20 94 964 033 2094964 anaasɛ 0332094975. Wobɛtumi aba yɛn nkyɛn minute tiawaa bi mu ansa na yɛafiri wo nkyɛn de akɔ ɛnnɛ anwummere yi. Wɔ aberɛ a worefrɛ 0332094964, 0332094975. nine four nine six four anaasɛ zero three three two zero nine four nine seven five zero three three two zero nine four nine seven five. Wobɛtumi aba yɛn nkyɛn minit tiawaa bi mu ansa na yɛafiri wo nkyɛn de akɔ ɛnɛ anwummerɛ yi. Yɛne wo kasa de afa akoma ho. Sunsum fam akoma no, yɛse yɛde dwene Wɔ botae bi, yɛde te biribi ase na yɛsan nso de agye die. Intellect no na yɛahwɛ no ɛnnɛ anwummerɛ yi, na ɛberɛ to berɛ no yɛbɛfa nkakra nkakra nkakra nkakra na yɛahwehwɛ mu na yɛahu sɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa no yɛsesa no a yebetumi asom Onyankopɔn sɛnea ɔhwehwɛ de afiri yɛn nkyɛn no. Efisɛ sɛ wokɔ Yohane Asɛmpa no, eti a ɛyɛ ɛnan, ne nkenkanso a ɛyɛ ɛna aduonu aduonu mmiɛnsa de kɔsi aduonu nan no a, ɔse ɛberɛ bi reba na saa berɛ no awie aduru. sɛ nokware agyidifoɔ bɛsom Onyankopɔn wɔ honhom mu ne nokorɛ mu. Honhom mu ne nokorɛ mu. Nnipa ate aseɛ wrongly. Sɛnea ɛsi ka no ne sɛnea ɛsi kyerɛ mu fa no, ɛmfa baabiara. Yɛka sɛ nkurɔfoɔ bi bɛsom honhom fa mu a, aseɛ ne sɛn? Yɛka sɛ nkurɔfoɔ bi bɛsom wɔ

Ɛnyɛ ano wafrɛ wɔ off air why. Okay dial number wei. Ah daabi mede ɛno bɛto dwa why wabere a mapɔn no. Okay ma mate mate. Matumi akyerɛkyerɛ nneɛma mu de akyerɛ wo. Me brɛ no aso ara ne sa. Kadia akoma enti onipa akoma no ɛyɛ baabi a yɛde te asɛm ase. Onipa akoma no yɛ de dwene. Onipa akoma no yɛ de gye biribi di. Yɛ de gye biribi di. Enti wɔ bere a yɛregye biribi adie no, ɛna mu yɛhu sɛ ampa adeɛ no yɛate aseɛ papaapa. Na adeɛ no nso yɛadwen ho. Na saa yɛ no na yɛse onipa de sɛ Onyankopɔn. Na mmom ɛnyɛ onipa no complexion sɛ meyɛ black anaase meyɛ Kɔkɔɔ, Dabi, Onyankopɔn yɛ kɔkɔɔ anaase ɔyɛ tuntum no, ɛmmam wɔ ha. Ɛnneɛ anka Adam ne nipa a ɔdii kan baa asase yi so. Na Adam, wode kɔ ɛyɛ Hebrew kasa no mu a, wɔse Adama, kyerɛ nɛte kɔkɔɔ, red clay. Kyerɛ sɛ Adam, yɛde nɛte kɔkɔɔ na ɛbɔɔ no. Ɛnka yɛne a yɛyɛ tuntumfoɔ yi, nka yɛ deɛ sɛ nka yɛnka ho. Dabi. Onipa adwen, na daa part no, ɛne adi sɛ Onyankopɔn. Onipa tumi susu biribi ho, onipa tumi gye biribi di, ɛno ɛne yɛka no sɛ intellect, intellect, intellect. Enti honhom fam akoma no, deɛ ɛdi kan a me ne wo ka ho asɛm no nie. Fa to hɔnom na twerɛtwerɛ biribi gu hɔ, na da a ɛwɔ yɛn anim nyinaa no yɛbɛsua nneɛma bebree de afiri Onyankopɔn asɛm no mu. Mereka no bio de akyerɛ wo sɛ Church of Christ na aba wo nkyɛn no. Yɛde Onyankopɔn Asɛm a ɛbɛma woatumi asesa w'adwene afiri kwan no a wonam so no a ɛnyɛ no aba abɛyɛ Okristoni asom wɔ Onyankopɔn kwan so. Ɛberɛ aduru sɛ yɛma yɛn ani bere, ɛfiri sɛ ɛberɛ a yɛwɔ mu yi no, Ɔbonsam ani abere retwe dodoɔ no ara akɔ ɔsɛeɛ mu. Me nuanom ne m'adɔfonom, sɛ yɛammɔ yɛn ho mmɔden amma ammedi Onyankopɔn akyi ansakyera yɛn adwene anyɛ deɛ ɛsɛ na ɛfata a, yɛbɛwu, na daakye bi no yɛbɛsan nso awu bio. Na sɛ yɛbɔ bra papa deɛ a, yɛbɛwu, na daakye yɛbɛnya nkwa. Yɛmmɔ mmɔden biara a yɛbɛtumi sɛ yɛbɛtumi ahwɛ deɛ ɛsɛ na ɛfata wɔ Onyankopɔn akyi. Chapel Hill Church of Christ reto nsa de afrɛ wo sɛ Kwasiada wei ne Kwasiada biara, bɔ nnɔnkron de rekorɔ no, fa w'ani kyerɛ Crusaders Primary 2A a ɛwɔ Bɔmpɛ Sukuu no nkyɛn hɔ ara. Bra na yɛnsom Onyankopɔn. Baabi biara a Awurade Yesu Kristo gyina ka nyamesɛm no, n'ano si a asɛm baako pɛ na ɔka. Ebi wɔ Matthew chapter number 13 verse number 9,